Okey eno tengah kitai ba rumah panjai nganti maya lemai hari aaa nganti maya lemai hari selalu nya ba rumah panjai kitai nyabung manuk nyabung manuk okey nyabung nyabung manuk betaji okey nyabung manuk betui aaa tang nyabung manuk aaa kena ngelatih manuk awak sida nya tu tadi. Telaba bebinti sebedau kitai nyabung manuk nya tadi nan sigi dijaga mana-mana ok nan sigi bisi rumah nya empu baka nyin ok dijaga mana-mana ok diberi makai beri ai bisi rumah baka tu udah ke lama-lama iya baka nya ok cukup jaga nya baru iya orang nyabung tang sebedau nyabung tu tadi. Iya selalu dipeleka ke baka tu kena ngelatih iya. Ah. ni mana dah ya siku ni ngedek? Ikinya namanya ke. Kaya. Okey. Eh, kita nyabung manu baka kelemai tu. Ah. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ho.

Kala ada sabong tu ayak. Beda kala sabong. Tok kala sabong juga. Haa kita meda taji iya taji iya pang udah di tetak taji iya tok. Udah baru tetak panjai baru nya. Udah tetak apu panjai baru.
Selalu nya nganti di sabong baka tok iya ngena glove okey ngaika. Tada aya to tada aya to kena manuk maya bebintih maya nyabung to meh ke pedis meh. Nah tau ngasoi telih ha. Nyadi selalu nya deh pasang enda glove. Bisi manuk bukai agi. Ni manuk agi bukai agi. Agi agi aya. Kitai nyabung lemai tu. Tu ngagai iya ujung bilik di sepituh ditu bisi cabi. Cabi ditanam bala penyamai ga cabi maya bbq maya manggang ahaa. Bisi mega sayur buah retak. Apai nama tu iya? Tok. Rebina. Rebina buat terong iban di se. Ah, okey. Tu pasang glob dulu gak. Pasang glob dulu. Okey. Okey, ngaga kita tidak kalah datai baru rumah panjai atau kelaman nak pulai ke rumah panjai. Ah, um, beketuk gaya di rumah panjai main lama hari kita nyabung manu. Satu kena ngelatih manok kedua kena ngerindang ati maya lemai hari. Nya engku kuak siko to. Uh engku kuak siko to. Tu pun ka nyabong ino nadai nyabong. Au. Ino nadai nyabong. Semina. Orang laki aja nyabong ngemeranka pengawa nyabong. Nyadi dulu kelia penguat nyabung tu ne sigi digaga maya bisi pengerami lebih agi maya gawai-gawai besai baka gawai antu da ya. Gawai antu tu mah agi. Gawai antu satu. Ulit bisi. Maya ngetas ulit. Nyadi aku agi ingat maya dulu kelia maya pengabang datai. Sebedau pengabang nya datai nyadi sida iya ne sigi nganti betengah laman. Maya ke nganti bala pengabang bukai datai nyadi. Orang ke empu rumah nya lalu ngaga pengerami iya nya nyabong. Nyadi nyabong maya nya endang sigi nadai betui, endang sigi nyabong rindu ati. Orang kelia pa sigi mesti nyaga au. Nganti kita ninga cherita sida Keling Bungai Nuing ari Panggau Libau. Sida iya pen sigi nyabong ga au. Endang sigi nyabong maya bisi pengerami. Tang maya diatu pengawa nyabong tu nyau. Di tui ngena duit okey. Ha dia okey nama dak? Ah dua ekor dak? Nyabung. Nama pun nama bulu siko taya? Nama bulu biring sama biring sama. Sama biring. Ah. tu sama biring sama udah ngena gloves dua ya. Ya ya. Hop. Hei. Nya ya udah siko tu. Nya pu balap tu. Apu. Udah aja. Udah. Balat ke siko tu le. Ha. Tubuh seduai lebih kurang sama besai. Siko tu mit ke siko tu. Mit mit mit. Mit mit mit. Hmm. Nya ya. Hmm. Ha. Kita meda manok bebinti apo pedih siko nya. Tu ka rari. Iya ke besai nya ka rari. Ha. Ok nya meh gaya manah bebintih. Bebintih nadai ngena taji, bebintih sida iya ngena glove makai kitai ke busing. Enti enda ngena taji ya. Ok nyadi baka tu sida iya nadai pedis. Ok sida iya ngena glove. Tang kadang-kadang sida iya baka baru panjai aku agi ingat maya dulu kelia. Ok aku agi meh suba pan bisi. Nginang manuk sabung. Nginang manuk sabung. Tang aku enda nyabung maya udah besai tadi manuk nya udah besai udah cukup inang lalu disabung ba kelang sabung maya manuk aku suba alah aku lalu nyabak. Aku agi ingat aku agi primary empat primary lima meh nya agi sekula rendah. Okey nyadi inya meh gaya ba rumah panjai kitai tu tadi ne sigi bisi manu di inang baka tu. Ah. Okey cukup mayuh. Mayuh manu deka satu. Nyen dua. Nyen tiga. Empat. Lima. Tanya pemisi. Ah. Mayuh manuk ditu. Okey sitak ada sepituh ditu. Mayuh nginang manuk sabung. Dini kita nyabung dia. Ya. Dini dini bisi pengelami mana? Uh, uh, merik yang mandi. Jadi manuk sabung tu kelimpah hari pemakai tu cukup, air tu cukup, pan selalu diberi manik naya. Berapa kali meri mandi? Seminggu sehari sekali? Ha? Sehari sekali ne. Nyadi manok sabong tu nama ke manok bukai nang sigi bisi dijaga enggau manah. Bisi makai pil manah tu? Bisi ga makai pil ne. Oh, pil nama rempa eh ngasuh iya nama? Ngasuh iya kuat. Vitamin ne. Vitamin ne. Mahar vitamin ne. Seleka. Sebutul. Sebutul. Oh, sebutul 20 lebih. Aku nanti nemu iga pasal manu atau aku nanti iga nemu iga pasal manu atau leban sigi uh, ah, nanti jabung. Okey. Okey. Okey, nyak magaya. Dia baru mang panjai. Ah. Uh, Ok uhh rumput atu chegau manah rumput uhh nama ko rumput tu rumput kapet ko rumput kapet uhh uhh ok tu gaya ujung bilik ujung bilik ba sepitu julau. Tok meda gaya kita meda gaya rumah sida iya di Sepitu Jolo ditu. Nyadi kita meda bisi entara ditu. Berapa kaki entara tu? Lapan belas kaki. Nyadi kita meda semina ruai sida iya besambung tang ba ujung bilik, bilik besai enda besambung. Nyadi tu plan rumah ti manah awak ka maya penusah angus utai tu enda ngerekai kiba tauka kanan. Nyadi tu bilik dapur. Bilik dapur besambung enggau bilik besai. Nyadi bilik besai tu tadi pan enda besambung lapan belas kaki antara sepiak-sepiak. Terus mengat nganti sema sepiak kena penusah angus nyadi api nya enda ngerekai ngagai bilik sepiak-bilik sepiak. Nyadi kitai meda ukai bilik tu aja. Tiap-tiap iti bilik enda sigi bisi tentara iya magang-magang baka tu. Nyadi jangka aku tu siti plan ti manah ari rumah panjai di Pituh Julau. Haa kitai meda ditu pun sama. Haa bisi tentara. Okey rumah iya enda besambung okey lapan belas kaki antara sepiak-sepiak. Haa nyadi kitai meda di belakang tu bisi pelabuh. Bisi pelabuh tu, pelabuh tu nur nyimpan baka store okey nyimpan padi, perengka kena bekebun aaa semua tu disimpan dia au nyadi di pelabuh tu selalu iya orang mekah di ujung bilik baka tu aaa. Sida iya tu pen bisi aaa nama nya nupi ikan nupi ikan nya iya besai ikan tu aaa besai ikan tu waau. Bisi ikan. Okey, deka meda ikan. Hmm.

Nama bunyi ni? Ka manok manok. Okey nya aja ari aku Mak Lala eh betemu baru kitai ba video kitai bukai. Subscribe channel DBP. Ha? Oh, ya siko. Siko. Ya siko. Okey, site. Siko. Sebut. Siko. Ah, siko. Ah. Ah, alam pula itu, Aram. Dah. Aram, Aram. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro stop recording.